Awuok kodi to in be iwuotho awuotha ne nyako. Bed bath mamau ka. Anyango, owadu odhi kanye nyathina? An akia. Anyango. Anyango umia si umia stress. Owadu manyocha weni ber. Sani ema umia stress. Anyango, owadu pok oya sikul. An pok anene baba. Nyaka ne terror sa te osiko kwaya pocket money, kwaya pocket money. Hey, Odonjo. aneno raga ng'oni. Ai baba. Ne, Ndio nade ka. Dog reverse. Ah, chunga ne chunga ni utu. Kama dog reverse watonzo dala. Rwape rairi. Ah. Ondiek sibuor. Chatugi ka. Ah ne chunga chunga we. Chung. Mosujo du, mosujo du, mosujo du. We mosa. Eh. Rwape rairi. Rwape rairi. Ondiek sibuor. Wuod gi nyako. Eh. Wuod gi mine. Kokidonjo. Adonjo. Yae sikul. Ne kaka ting'ora biro reset. Tapenjo tiende. Hey. Wang'ni magi tiende te miting'ori ibirogo. Ma anatemo, anatemo. Omera iwuodi okang'a. Ma wuoru. Ma wuoda. Ma iwuodi maduong'. Maduong' Omera. Maduong' e. Bi ane ka. Chung' bathe ka. Ruath ratego. Omero tiende. Hey. Omero tiende. Magi e school fee mana chulo. Donga natemo. Ikoni magi e pesa mikelona. Anabiro ka anabiro ka nse. Ma e result miduogo go bang' school. Otiende. Otiende. Hmm? Mage result miduogo nago bang' school. Ya Nyasaye wuora ma titero kure. Aneno wang'a kosa nenang'o. Anyango. Bet bere bere biro set. Ikoni bet bere bere ibiro ang'owa? Set gi mattress na te. Eh ok adagi ibiro set. Iromo dak. Iromo. Ma ibiro full. Aromo. Tere ng'a monyuolo nigi. Moro ka moro nigi min gi. Moro ka moro nigi min gi. Ma e boarding mane ocha teri otiende. Omera, gol bundi gi bathe koya cha. Wuoyi matin, ibiro gi ndow, gol bundi gi bathe koya cha. Omero tiende. Ket ane sufuriano piny. Mama biro chako godo dak. Otiende awacho ni kel sufuria piny. Welemo koda wach. Kaw net, ket piny. Ket kama ber. Kaw bag, ket piny. Magi mwandu mabiro godo chako godo dak. Lok, ket ane gi bagno piny. Lok ane matres uwi matin. Apenjo tiende. Ma matres ma nyoche ninde. Matres pok oyiech kata. Nyoche ninde matres. Ne linga ne anima wuoyo. Anyango nyara bi konya mulo. Konya mulo. Winja ne matres no. King'iyo ma matres ma nyoche ninde. Ma nyoche ninde. Mero tiende. An ma gimo katim. Ok nyalre. Ok nyalre ma stress mokanyal bedogo. wuoyi matin sori kacha dhi omna bet yot dhiyo dhiyo dhi omna boti moro maber gamna boti moro kanyo ikel ka gam boti kata yienda bara moro mafain ikel ka boti to manade Tim piyo. Omera wuod otiende oh, wuod anya gamboti. Wuon waduogo dala. Eh, weya weya aseyudo luth. Wuodhi koduogo dala to Ne, duoka. Wuoyi matin. uru ka Bi. ka nyithinda nyithinda kideg. Bi. Ma wuoda machogo. In bi buta ka. Ne bi. Bi! Choke, kaw ma. Ket e wiyi. Chung' kacha cha. Chung' kacha! Ing'iya kaka in dwa ng'eyo. Bi ka. Pangowa. Bi. Loo kaya cha. Bi, awacho ni bi ka. In e wuode maduong' donge? In ema luwe. Ng'wan ma konchiel. Ng'wan konchiel. Chung' kaya cha. Otiende bi. Bi. Eh. An emiwene dalana pile pile mikele gimoro amora kusenyuol oko inyuolo nyithindo mang'eny ikelo dalana ka anyango nyameru kane onyuol okelo dalana ka anyango in ido diplan ma to gima oyudo en nyithindo magi joma iyang'nago e sikul donge luw yo wuoyi matin kaka nidhi dogi dogi kata kinyalo dhi kaneru dogi Anyango, ere jogeni? Chok jogeni. Choki. Choki an ok adwar stress. In ionge gimoro miyo ne, ne luyo. Luyo wuoyi matin luyo. Ne. Sika. Kik imiya sikni guok luyo. Ne bi ka. Bi. Eh. Kaw. Kaw. Kaw. Manye wuonegi. Kisemanyo wuonegi, inyise ni adwaro dhok. Ka onge dhok, ok ibe dalana ka. Manye wuonegi, ni winj an ema awuoyo kodi nyako matin. We anyalo soko wang'i gi gini mineno ni luyo. Dhi many wuonegi, inyise ni adwa dhok. Ami dwe achiel, many wuonegi, inyise ni adwaro dhok. Ok inyal bedo dalana ka owadu ka wuok atere skul fi duogona gi nyithindo. in be ichak ibed alana ka ni stress. Ok abed e stress. Yawa kare watimo magi to koro nanenora gang'o. Nanyuolora gang'o gi yawa. Ya Nyasaye koso anyuolo nenona yawa. Koso an natimo atimo ang'o ne dhano yawa. Ok nyalre. Hey, yawa.